Ka hin atu ka rak phaknak hi Thingsai khua ralzaam umnak camp si le hika hi ka pawng i ṭhumi hi hika camp chung i hruaitu pa deuh an si i nan ṭhut dir ning le nan cawlcangh ning kong pawl tete kha tlawmpal biaruah ka von in duh hna.

Cunglei na kal ul tawn. Aw, dai kan ul tawn hala hei. Pi,

An nan ngai bikmi lo ee. Ziah kan kal theih dawn em? Hluk a hluk ci. Kan kal kho lai maw? Mipa cu Cambodia an hmang le maw? Cambodia lawngte an hmang cu. Oh. Nihin a chung kan te bak in an rak chiah kun hna heh. Fur ahcun fawi ṭung la lo, cho tuk hoi cu mu. Chuk bak hoi. Cengtlang lo pawl khi. Takbare an zun cuahmah lio si men la dah ka te. Takbare thawng thawng an lak ko. Ralzam khem kaa lei si maw? Hat ngai tak pa he. Khi kan hlat te. Ai hlat ngai te khua he. An thleidang bak ko heh. An thleidan dak ko hna heh a cung heh. Cun ai khuahri vete khuahri maw a um lo maw? Khuahri e. Oh. Oh. Khuahri na ka kat. An nih cu na tlan khem phun in an um rua lo. Mi in an hlan le si la. Fuh lio je fai bak dah te ma la heh. Lamthar an cawh piak cham mi lo e te.

Ralzaam khem si te. Miami an um hna lo maw tu hi? An um ko kal. Kal aw. Nan tam maw? Tam ve pah kho te. Aw si ve. Aw tlan khem. Kan bang tut phot to lai.

kan hi lungler bungkhual hna kan um mei hna chungcung hna kan um nan i cawh ni te a si tak si tak hihi inn khat khoi inn khat inn hi inn thum ni an kan tak oh dong zei zat thlan an um hi ka hin tung hlei kua kan si le hlei kua inn hei ruk Cucu nanmah tein nan i sakmi maw simi hi? Eh, thingsai nih. Oh. Hi khep zate cha hin mo sikha dong khat dong khat ni tar thong hi si taka fa le he chun kali dai bok lo Mah belte cu tikhur um le mu. Khi ri hrawng cun tikhur um le. A rual ha ngai ta. A gok la ngai. Cucu tikhur cu Ni kan dih caan ah kan liang bak in liang la Oh, dur kut he kut dong. sei kun la kut kut la. tak khol trol du le puan sop du ni puan sop du cun khi bak a kal ci. Tukum lemang roti han la reu zuam ma Ni hmu lo cu a mei tuk suk a kik ngai cu tu suk bak cun damnak bak si le da ciat nak bak si le sukhe Ba tu cu an ma connection khachum connection khan kai han rak pek connection an kan pe ri lo to kum hi kan hal ngam kan ti lo mang connection kan pe lo kan choi ve ko la heti ding khin mo kan ti ngam kan ti lo mang la Tutan cu kan rak sen lo in khan kan piak lai. An duh caan ah ṭangki ti a tlawm. Inn khat cu zat lawng rak donh u ti bantuk hna khi kan ti le. An nikhua chung cu a duh paoh in khan ah ni pe ko le mu. Donnak an neihmi zat kha cu na donh ko le. Mah belte cu kannih cu kan rak sen kan si ve lo tikah ralzaam kan si fon dingah khan thil sining hi kan chim ve lo le a hal zong kan hal rih ve lo. NGO kanmah lei hi hna thil district in kan hruaitu pa nih hin Cu kum cu hal cang u law a bawmh zong kan bawmh ve hna lai, keimah zong nih kan halpi hna lai ti zong kan ti bang a hal ah maw ṭhat hna kan ti. Si ke. Cun ti cawk duh zong ah cun cawk har ngai la cu te. Ah, Motu cun a har. ra kho maw? Ra kho e, a tiang thang tha pe ko. Ra kho te. A thar tak tak ahcun ti har ngai hi tale zong ti than awk har ngai le amma khosung zong a buai an buai caan hi tam ngai bi ko. A hna ke tlawm ton na maw?

Angal le cebulbul an dek le khawvutvet. An lian kho lo. A ṭha ngai ding a lo nain an buk kho ṭha ti lo. Ti kan hmeh lo ko ruangah. Hi ka le sa pa hi na buk si hi. Ti cu kan har tuk cu. Kan thiangṭawlnak le kan kamchuahnak hi do kan khon le kan tei ko cu. Kan hmaipiahnak ṭuṭak hi kan khon le kan tei ko cu. kan ṭawl le ah ka chung nakin kan hni hna bang cun an ei cawk ṭung la lo bigup cu ama a zei lo he a hnah he ei khawh viar si le te a ṭha ngai hi a nan fel bak hna si. Ka chung i kan har tuk cu. a si la. Nih a zuar kan zuar pah lo maw? Zuar kan zuar lo. Khuachung mi hi lo lam si cu hi hi khuachung kal min hin kan hal le. A hal kun te. Zo cu cok nang an hal du deu. Ti hi tha tuk ton cho. Tira kan pe hoi ti. Tira kan pe kan then ve la hoi ti. Pau ni ai chatluk na ko pi that cha din ka ban chak e an ti le lo lo ok tha lo ka lo leng mang na ni za na in hi ka lo na le ek bak. Cun an tar hmanh ah thingnattlang pawl kha khika khua khi zei khua an ti hmanh cu Ralpel sin khi Ralpel le Dawn khoika eh Dawn ka hi ma Khika khi khi khi Dawn hi cu Mizoram si cang aw khika cung hi Dawn hi Hngerchip khuacung si a tangan Khika khi dawn, ralpil. Khika khi lungler. E e e. Sizung kha khi tang khi mu. Sizung kha thar ka. Sizung um nak ka khi si. Bungkhua kha khi khi. Atang khi ralzam khin khu si ve. Ah, fing ni tlang tam ngai pai lang ai nei te cham te. Ramri bak kan se. Ramri bak Hi ka han khi lung ni khi sak le kalnak lampi sak u khi ka tlang pang lampi khi mu yo le kalnak sak u khi sak le kalnak Rapil cu an ram cu kom hi ko khi te si non cha pol si khi tu kun chu ni ka mu Ka hin nan min na van ka chim kho ta hnga maw? Ebenezer Ngun Or ka si. Kei hi Sang Hmung. Sang Hmung. Asi ṭha tuk. Zeitu bantukin ah kan van i tok kho hna le ai lawm ngai. Vei lo, hika camp hi atu dawng zeizat hlan an um? Tu hi lo seh dawng hei ruk kan ta. Hei ruk. Cu hlan ah te zeizat hlan an si dawt? Cu hlan hei hei kua kul lawng cu kan si le. Camp lawng si le ka chungah hin ilhang tampi dang. Khuachung zongah khin ralzam an tam ngai. Ruihsung ah an tam. Kan zapi hin khuachung in laakmi he kan mah hi sawm nga dang kan si. Sawm nga kum thum hrawng kan si. Na ti liam? A si tak si tak. Tibai lo ti si ahcun CBC lei bawmhnak hi teh zeitindah nan van chim kha nan pah ve ko ti nak khi la teh? Kum khat le khat cu kan bawmh kan hei. Farm le Nutella nal te maw chiti te. si lengmang. Hihi zeitindah nan ruah tikah keimah nan hei umnak mah bantuk facang bawmhnak pawl hi an ṭhathnem pah ko tikhin nan ruat maw zeitin? A ṭhahnem tuk, a ṭhahnem tuk lawlaw. Hi tihin mi ram chungah cun kan va um le va thaw va ṭuan ding zong in hin Mah ram bantuk si lo tikah duh paoh in khin thlawh ṭuan lo zong khi kan i thlawh kual ṭuan kho fawn lo. Cun fale sianginn kai tete he kan si tikah khin harsat zong kan harsa ngai. Amah khuachung nih hin cun kan dawt tuk ko na te khin mu. Cun hi lei hi duh paoh in i hlawh ṭuan awk khi um lo. Khuate si ve tikah khin mu. Khati si le Tukum hna bang cu an lo ai hlat tuk le khi bualpi le mlei ah khin si le lo tuah khawh lomi hi kan tam. Ah, ti te hin bawmhnak tete kan hmuhmi te le kan hlawh kan ṭuan khawhmi te te hin tihin kan taal ve ko. Ah, si. Tak ko. Cinte velo hi Kaa i nurse nu kha nan thei maw? Tiah thilri an thei hna. A rak ra. An in veh kho pah. Aw, tuchun hi ka ra ṭhan lai ti thlakhat ve khat cu hau. Thlakhat ve khat cu ka ra. Sile ai pawl te zeitindah hapsia kung matang hei ti pawl ka fri pe hna ko tikah kan kung ni kha. Ah, cu bantuk pek cu kan thei lo. Be lo in ka thei. tahṭimnak ah a hon ahhin kan duh herhmi tete sii hna hi kan lak le a cawk cu kan hi cawk ko. Kum nga tang le naupawi kha cu a pe nan thei lo. Naupawi hi a pek naupawi le naute a chuakkak an ti la cu cu bantuk cu khuacaan ahhin cun a pek cu a pek hmanh cu Zei a tam le vai khi cu pehlo vai ṭim in hi ti bantuk te khi mu, kha bantuk te kha pek ko hna cu. I a dang hi cu a cawk in cawk tawn a si ko. Kum nga, kum nga ri le tanglei le a tanglei pawl zong kha pe len hna lo. Free a pe lo, pek an thei lo. Pek an lo te. Cun te mah hi NARS ti bantuk hi CDC nih an chiahmi a si le maw? Tangka zeitindah ram hrang ah tha kho tein an ruat maw? Bantuk an tuahmi hi maw NARS tepu an chiahmi hi an in ṭhathnempi hna maw? Ṭha tuk ee. A ṭhahnem tuk. Aw kan chim bangin. Mah belte cu a ṭuan ning le a sining tak in an va ṭuan le ṭuan lo cu kanmah a umtu ning khan kan va thei ko le kan hei rit awt hna zong khi a si lo na ti mi hi mu. Hmundang ah nih hi hnathial lai a ummi zong cu va si ve le an rat kim te zong hi lakkip te chuncaw te hi kan neih tawk te kan rak pek ve ko hna i thla khat ve khat hi cu an rak kan veh le ti hin si-ai kan herhmi tete zong cu a rak phur le kan cawk le tihin tha tuk ko. Khatha si a rak kenmi kha amah le ret ning te khan nan cawk peng tinak sira cu te bi herhmi ma khan cun oh kan cawk an rak ti ret khan oh si reng si reng le Nihin ka rak ra la ti te. Nihin rat ah dim aw. Zan kan kan chan le. Huphang zor din kan si. Thai nih kan a phang bel lo. Sirung belo ahcun ka cintai ka hin zeidah nan harsatnak te pun nan neih ni nan ram ngai tong ki le harsatnak mo ai din bak han kan harsat chem pau pe ti tha lo te mo hi ti hong zam min ve mi chu Sianghlim deuh in kan um hna le tihin pa nih nulepa kan ṭulu kan fale kan bawm kho taktak lo le hi bakhan ei ding ahhin kan ni cu kan bui cem ko hi tu ko ke cun maw hi pakhat dak ah kan har ti bak cu a chim hong um bak lo Na nan khet chung ahhin teh Velopolan na sianginn kai kho lo dirhmun a ummi fanau hna an um rem maw? Tuti ahcun Pathian dawtnak te kai kho lo taktak cun um lem loh. An kai ko hna, kai kho te cu. Cun teh chungkhar harsa ngaimi hna hawi hlei in maw khi bantuk phun hna an um maw Un ti an ti kan zual viar kho ro le tu phung chu. Harsa ai lo. Ol de kon dina zong a kan tlop pa ko mas tu su tlop pa ko ran chiu deu he chu kan su to le in kan um ko na hi. Ma dal te pakhat kina khin Kum sawm sarih chung amah lawngte a ummi te putar pakhat ke baimi kan nei le ke hi an i loklong si ve. Khakha ti ken kut ke rep lo ning khin chan va um le inn dang te ah cun um le a fale cu um cun um kun ah teng kha ti a fale songsan lak i um khawh ding kha si lo tikah khan thing a phur hei ti bantuk tuk tak te le Cun electric man hei ti bantuk tuk tak zongah khin ai harh ngai. Electric man hi tukum kan hnu kum in khan kan hnu kum chung kha kan cuai cang. Tu hlan chung vialte kha cu cuai lo khan kan rak ka ral bang. Cu pa cu a fale nih zohkhenh kho lo. A fale nih zohkhenh kho lo. Zohkhenh kho lo si ko. Amah te hin